vhomme we eh quick advice ke hu na vhaḽa vhanna vho no funa badi u ḽa huṅwe na huṅwe vha soko vhuya na zwikhafuthini vha tshi vhuya na dzi plate vha tshi vhuya na mini a dziḽa container na dzi plate a ni laṱi ndo dzhia na ṱanzwa ino na isa phanḓa no i shumisa ndo vhona ni tshi accumulator dziṅwe thundu edzo tshine na tea u hana tshone ndi tsha mudzi tshipfupfi i khou ṱoḓiwa i khou huma ya vhuya ya dzhena ngafha muḓini waṋu a i tsha huma thi that's my quick advice iṅwe ndi ya uri arali no vha bikela um vha vhuya vha sa ḽe vho ḽa he vha ḽa hone iḽani hezwiḽa zwiḽiwaini ende ni songo zwi ḽa nga dikitela ḽani mbilu yo tshena kana eh, ni ṅwatelane na vhana ni ḽe nga matshelo thi vha ḓovha vho vhuya he vha vhuya hone vha ḓa vha sa ḽe vha vuwa vha ṱuwa vha ya mushumoni zwiḽiwa vhuswa vhu songo tou siṱani zwiḽiwa zwi khou ḓura ṅwatelanani na vhana vhaṋu ni ḽe kana ni fhe u evare hone hayani a ḽe nga mbilu tshena vhaḽa vha re kha dzi long distance relationship arali na vhona uri zwithu zwi khou thenga thenga muthu wa hone ha ḓivhalekani ee bebi ndi khou ḓa bebi ndi khou ḓa don't cook in advance mulindele ni a swike ni kone u bika ngori ni ḓo bika navho vhudzwa upfhi mini ha ndo mbo ḓi balelwa my wife mini mini mini mini mini meeting wa mushumoni zwino vhathu vho raloho vha bikelwa vho no swika o tou dzula a bikelwa ungari u gai u restaurant ngori ini ndo dzula ni khou prepare zwithu ende tsho no bora ndi tsho uri vhathu vho raloho vha ḓibalelisa dzi candle lead dinners vha ḓibalelisa dzi surprises dzavhuḓi ngori muthu ono ḓo vha a khou tshimbila a sa ambi uri u khou kanda gai how do you prepare for that person ni mu dzudzanyelisa hani onoyo muthu o raloho hone u vha a tshi khou ni surprise every day a tshi khou zwi itela mini vhathu vha khou ḓi balelisa eh, dzi candle dinners nga zwezwo zwa uri vha a zwifha a siko uri ndi khou kanda gai gai a si khou kanda hone e hune a vha hone a tsho o tou dzula mba o tou dzula na muthu a sa athu no lu thoma na lwendo a khou siko uri ndi khou ḓa ende a khou vhudza miya vhana Thi. Zwino ndi a ḽa nga dakalo arali zwi songo ḽiwa vha tshi vhuya vha sa ḽi ndi ḽa nga dakalo mara ni khou itani ni khou ḓi eh, thusa kha mathada kana vha khou tea u ita zwiṅwe hanefha a vho ngo ita u vha lwisa zwi nga ita uri vha zwi ite zwi ḓo tou ita uri ni ni engedze volume ni lile ni ite zwoṱhe ni ḓi ṱhukukanya so ni songo vha luisani ni a vha litsha vho ralo vha dzule na zwithu zwavho ndi vho thoma vha ḓo vha mafhedziselo ndi khou amba arali vha sa khou ita zwa vhukuma ri khou amba nga muthu a sa khou ita zwa vhukuma ni ḓo mu itani muthu o ḓivhudza o ni ita hezwo zwine a khou ni vhudza zwone ni nga si mu shandukise muthu a sa funi tshanduko ndi choice a si zwino inwi na ḓo ita tshino na tshila kana na ri ndi ḓo tou vha lugisa ndi ḓo vha lapula u tou shavha u shumisa maipfhi a strong ḓo vha ita mini mini